Эпӗ сире Тури Туҫа вӑтам шкулӗпе малалла паллаштарма шутларӑм. Иккӗмӗш хута хӑпарнӑ ҫӗрте Семен Алексеевич Андреевӑн сӑнӗ ҫакӑнса тӑрать. Вӑл Совет Союзӗн Геройӗ. Шӑпах та ун ячӗпе хисепленсе тӑрать те пирӗн шкул. Тата сире пӗлсе тӑмашкӑн пирӗн шкултан тепӗр Совет Союзӗн Геройӗ вӗренсе тухнӑ, вӑл Павел Ефимович Кузнецов, Анатуҫа каччи. Ҫак икӗ геройпа эпир чӑннипех те мӑнаҫланатпӑр. Ну, малалла каяр. Ку шкул зданине вӗренмелли шкул ҫурчӗсем ҫитми пулсан, иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш ҫулӗсенче хута яма шутланӑ. Малтанхи проектӗнче ҫӗнӗ шкулӑн иккӗмӗш хучӗ пулман. Ӑна никӗсӗсене ярса пӗтернӗ хыҫҫӑн, купалама тытӑнсан Ҫӗнӗрен проект тутарса иккӗмӗш хутне те купалама шутланӑ. Шутланӑ тунӑ. Чӑннипех те маттур пулнӑ. Тавах вӑл вӑхӑтри шкул директорӗсене Михаил Павлович Челяковпа Геннадий Федорович Мулюкова. Вӗсем ҫине тӑнипе пин те тӑкӑрҫӑ ҫитмӗ-пӗрмӗш ҫултанпа эпир ҫак пысӑк та ҫутӑ керменте вӗренетпӗр. Пин те тӑхӑршӗ ҫитмӗлмӗш ҫулсенче Туҫа шкулӗнче сакӑр ҫӗр, тӑхӑр ҫӗр ачана яхӑн вӗренетчӗ. Астӑватӑп-ха эпте. Эпӗ пин те тӑхӑршӗ ҫитмӗлс акмӑш ҫулта шкул пӗтернӗскер, вӑтам шкула ҫӗр аллӑ улттӑн вӗренсе пӗтертӗмӗр. Халӗ вара шкулӗпе те ҫӗр ҫирӗм ача. Пирӗн шкулта питӗ ҫирӗп традици пур. Кашни ытлари кун шкулта линейка иртет. Ҫак линейкӑра вара эрне хушшинче пухӑннӑ хыпарсене пӗлтереҫҫӗ, ҫитес вӑхӑтри ӗҫ-пуҫсене пӑхса тухаҫҫӗ. Эпӗ шкулта вӗреннӗ вӑхӑтра та ҫавӑн пекехчӗ. Шкулта ачасем питӗ нумай пулнӑран Ҫак линейка иккӗмӗш хутра иртетчӗ. Ачасем вара пӗр вӗҫӗнчен пуҫласа коридорӑн тепӗр вӗҫне ҫити тӑрса тухатчӗҫ. Шкул директорӗ ун чухне Василий Федосеевич Честовччӗ. Коридор варрине тӑратчӗ те вара рупорпа калаҫатчӗ. Рупорпа калаҫмасан айккинчисем ниепле те илтейместчӗҫ. Иккӗмӗш хутри хӑш-пӗр пӳлӗмсемпе паллашар-ха. Ку чӑваш чӗлхи пӳлӗмӗ. Кунта эпӗ вӗрентетӗп. Пин те тӑхӑрҫӗр тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсенчех кабинет умне те, шала та Анатуҫа каччи Валерий Мышкин ӳкерсе панӑччӗ. Чиперех тӑрать-ха. Кунта паян тата ОПК урокӗ пырать. ОПК сехечӗсене те эпӗ ертсе пыратӑп. Вӑл православи тӗнӗпе паллаштаракан урок шутланать. Кунта паян ачасем хӑйсен чун чиркӗвӗсене, храмсене ӳкереҫҫӗ. Ку тата тахҫан чӑваш чӗлхипе литература кабинечӗ пулнӑ. Мария Зиновьевна Табакова ӗҫлетчӗ кунта. Халь вӑл тивӗҫлӗ канура. Вӑтӑр виҫӗ ҫул эпир пӗрле ӗҫлерӗмӗр. Питӗ лайӑх учительччӗ. Кунта халӗ химипе биологи кабинечӗ. Ачасем эпӗ ӳкерткерӗн тем курсан пурте чип-чипер ачасемпе пулса кӗрсе ларчӗҫ партӑсем хушшине. Аха чухне ниҫта лара-тӑра пӗлмеҫҫӗ. Ку вӑтӑр пӗрмӗш кабинет. Тутар чӗлхи кабинечӗ. Тахҫан кунта ӗҫ пӳлӗмӗ пулнӑ. Халӗ вара тутар ачисене кунта тутар чӗлхи вӗрентеҫҫӗ. Ҫук, кусем тутар ачисем мар, чӑвашсемех. Кунта вӗсем вырӑс чӗлхи урокне хатӗрленеҫҫӗ. Ку пирӗн учительсен пӳлӗмӗ. Халӗ тӑхтав вӑхӑтӗнче те кунта учительсем питӗ сахал. Ытларах компьютерпа ӗҫлеме ҫеҫ кӗркелесе тухаҫҫӗ. Коридорӑн тепӗр енне те каҫса курар пулӗ пӳлӗмсемпе паллашар. Ку акӑлчан чӗлхи кабинечӗ. Кунта халь нимӗҫ чӗлхине те вӗрентеҫҫӗ. Халь пур шкулсенче те икӗ ют чӗлхе вӗренмелле теҫҫӗ те. Ҫавӑнпа ку акӑлчанпа нимӗҫ чӗлхи кабинечӗ. Вырӑс чӗлхипе литература пӳлӗмӗсем пирӗн – иккӗ. Вӗсем иккӗш те юнашарах вырнаҫнӑ. Ҫак пӳлӗмсенчен мӗн чухлӗ ача вӗренсе тухман-ши? Ҫавӑнпа та куракансем, итлекенсем ку кабинетсем сирӗншӗн пӗрре те ют мар. Пурте ҫывӑх. пӗлекен, паллакан вырӑнсем. Ку истори кабинечӗ. Икӗ пин тевун саккӑрмӗш ҫулхине вӑл районти истори кабинечӗсенчен чи лайӑххи пулнӑ. Эп паян ачасенчен питӗ тӗлӗнетӗп. Эпӗ ӳкерттернине курсан пурте парта хушшине кӗрсе лараҫҫӗ, мана тимлӗн итлеҫҫӗ. Вӗсем хӑйсене ӗмӗрлӗхех асра хӑварасса туяҫҫӗ пулмалла. Шкул епле-ха библиотекӑсӑр пултӑр? Пирӗн кунта вара икӗ библиотека пӗрле вырнаҫнӑ – шкулӑн тата ялӑн. Кунта ҫӳрекенсем валли е тӑхтав вӑхӑтӗнче. Ачасем вара вулав залӗнче чылайӑн пухӑнаҫҫӗ. Тӗрлӗрен кӗнекесемпе паллашаҫҫӗ, хаҫат-журнал пӑхаҫҫӗ. Ну, юлашкинчен эпӗ сире пӗр пӳлӗмпе паллаштарасшӑн. Вӑл пирӗн атте-аннесен шкул вӑхӑтӗнчи пурнӑҫӗ ятлӑ. Вӑл шкулти вӑтӑр иккӗмӗш кабинетра вырнаҫнӑ. Кунта шкул архивӗнчи япаласене нумай курма пулать. Сӑн ӳкерчӗксем, тухса кайнӑ классен, выпускной классен альбомӗсем, пионерсен тата октябреноксен атрибучӗсем. Ҫавӑн пекех ӗлӗк усӑ курнӑ пӗрремӗш телевизор, патефон, проигрыватель. Ӗлӗкхи вӑхӑтра шкулта урок вӑхӑтӗнче кинофильм кӑтартнӑ аппаратурӑсем. Тата пирӗн шкулта питӗ нумай вӑхӑт хушши Фотокружок ӗҫленӗччӗ, ҫав фотокружокра усӑ курнӑ тӗрлӗрен аппаратурӑсем, урӑхла каласан, тем те тем те пур. Ну, ҫапах та ман пӗр япала ҫинче чарӑнса тӑрас килет. Пирӗн шкул историйӗ ҫинчен, ял историйӗ ҫинчен, йӑл историйӗ ҫинчен, колхоз историйӗ ҫинчен тӗпчесе ҫыракан краевед пулнӑ. Вӑл Геннадий Федорович Мулюков. Кунта эсир унӑн ӗҫӗсене куратӑр. Ну тата тӗплӗнрех паллашма килсе курӑр. Кӗтет пӗрсре. Сире Патӑрьел районӗнчи Тури Туҫа вӑтам шкулӗпе паллаштараканӗ Яковлева Валентина Петровна пулчӗ. Тав та пучах сире итленӗшӗн, тепре тӗл пуличчен.